Kei ngā toronga o te ao matihiko, ngā ngākau puare ki tō tātou reo tonga rerewa, tēnā tātou katoa. Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā kōnae tuarua o te Māwhai, e whakatakoto ai ngētehi whakaaro mō te kēmu hukihuki o Final Fantasy 15. Ko te hunga ngākau nui ki ngā kēmu katoa o Final Fantasy ka mōhio ki ngā taketakenga o tēnei kēmu. Ka mutu, e tāria tonutia ana te putanga me te waihangatanga o te whakahounga o Final Fantasy Tuawhitu, te terenga rangatira o ngā terenga katoa o Final Fantasy. Hoi anō, ka waiho tērā kōrero ki te taha. Me kore ake tēnei kēmu e rata ai ngā whakaaro o te ao tākaro kēmu matihiko ki te pai o Final Fantasy 15. Nā Square Soft tēnei kēmu i waihanga, ka mutu kāore anō rātou kia kīia mai te rā e puta ai te kēmu matua ki te ao. Ko ngā mahi e kite ana i tēnei wā ko ngā mahi haratau e wae ai te tangata ki ngā pātene me ngā nekenekehanga o te tuahangata o te kēmu nei o Noctis. Ruarua noa iho ngā kōrero mō te pūtake o te pūrākau o Final Fantasy 15, heoi, e mōhio ana ko Noctis anahe te tangata e taea ana e koe te whakahaere. Ahakoa ka oma haere koe ki rō rangapū, ko ngō hoa haere, ko Gladiolus rātou ko Ignis, ko Prompto. Ko Noctis tētehi pirinihi o Lucis, ā, ko ngōna hoa tana tino apataki. Tērā te wā ka tutū ake te puehu i waenga i a Lucis me tētehi rohe tou hou, me Niflheim, mea rawa ake kua panaia a Noctis mā i tō rātou whenua i a Lucis. Hoi anō, i te mea he kēmu hukihuki anahe tēnei, kāore e taea te mātua whakatau ka pēnei te kēmu i tōna putanga matua. Engari, anei pea ngētehi āhuatanga hei whakaarotanga mā koutou. He rawe ngā tukanga whawhai o Final Fantasy 15. Ko tā ngā kēmu Final Fantasy o mua he whakatū i te rere o te pakanga e pai ai tā te tangata whiriwhiri i tētahi patu, i tētahi pure ngao, i te aha rānei, i te aha rānei, kātahi ka tīmata anō te rere o te pakanga. Ka mutu, e tū ana ā aroākapa ngā taha e rua, ko tētehi e aro pū ana ki tērā atu. I roto i a Final Fantasy 15, kāore e whakature ana te pakanga, ā, kāore he here i runga i te nekehanga o te tangata. Nō reira, me oma koe, me kōkiri koe, me patu koe, i roto anō i te takahanga o te wā. Ka mutu, e whakatauiratia ana tēnei āhua i ngēnei kaponga nei. Kia ngāwari ake ai te whiriwhiringa o ngā kōkiri, kua tāpiri ngā kōkiri rerekē ki ia pātene o te pou koni, ka mutu, me poto noiho tō tākaro e waia ai koe ki ngā kōkiri me ngā pātene. I tētehi wāhanga o te kēmu hukihuki, Ka riro i a koe tētehi kōkiri rangatira e kīa ana ko te Armiger. He kōkiri tēnei e whakamahia ana āu hoari katoa ki te pātene kotahi. Ka toko ake tēnei kōkiri rangatira i te wā kua kī tō puna riaka, ā, ka pāwhiritia ngā pātene L1 me te R1, ka kōrikoriko tō tinana, ka tīmata tō patu kimo i waenga i ngā hoariri. Te mutunga kē mai o te kōkirikiri ko tēnā e hoa mā, ka mutu, atu i te karanga tupua nei, koinei te tohunga o ngā kōkiri. Nā, te karanga tupua e kōrerohia nei, Hīnei te tino te karamatamata o te ao Final Fantasy. I a Kēmu, i a Te Renga, he karanga tupua tētehi o ngā purengao matua. Kei roto tonu i te ingoa tōna tikanga, arā, ka karanga ana te tangata ki te reanga wairua, ki te wāhi ngaro rānei, mā ngā tupua o hoariri e tipihauraro. Mehemea ka āmio haere koe i te mapi o te kēmu hukihuki nei, ā tōna wā kimi ai koe i tētehi ana. Nā, kei te otinga o tēnei ana ko te mauri o tētehi tupua e noho ana. Ka tae ana koe ki reira, ka taea e koe tētehi atua, tētehi tupua te karanga. Ko te ingoa o te tupua rā, kei te kēmu hukihuki nei, Ko Rama He tupua whaititiri, he tupua uira tēnei. Māna ngā hoariri e patu ki te uira. Hoi anō, koinei ngā painga matua e hoa mā. Tērā hoki ngētehi painga i ngā kai o te tangata, tae atu ki ngā chocobos, me kī he he moa tītī hāoa tēnei. He wairua tūranga hākoa tō ngā manu nei, he kōwhai te tae. Engari, tērā tonu ngētehi tino āhuatanga e whakahōhā nei i ahau, i a au e tākaro ana, ko te matua o ngēnei ko te kāmera. Mā te rākau matau o te pou koni e neke ai, e huri ai te kāmera, hoi anō, kātahi nā te pōrangi o te huringa kāmera i ngētehi wā, ka mutu, ka mate koe i ngā hoariri otirā i te tirohanga heahea o te kāmera. Ko te tūmanako, ka whakatikaina te kāmera ka puta ana te kēmu matua. Āpiti atu ki tēnei, he maha ngā taputapu e horapa ana i te mapi. He tiny feather, he rusty bolt, he mithril pipe, te mea, te mea, te mea. Hoi anō, kāore e taea e koe te paku whakamahi ki tētehi mea. Kua puta he kōrero, ka puta ana te kēmu matua, he wāhanga o te kēmu e taea ana e te tangata, te hanga rākau, te hanga hoari ki ngā maramara taputapu nei kua horapa i te whenua. Engari kāore anō kia mātua whakatau tērā tukanga. Nō reira, ka tākaro ana koe tēnei kemu, waiho atu ngā maramara rā, kāore he paku take o ngā mea rā, nō reira, aro atu ki te huri haere i te mapi ki te whawhai tangata. Nō reira e hoa mā, kia whakakapi ake i konei, he pai tēnei kēmu hukihuki. He āta whakaatu i ngētehi o ngā nekehanga matua o te kēmu. Nō reira kei ngā ringa toro poukoni ngā matahō miromiro ki te rētōtanga o te ao matihiko, ka whakahokia tā tātou kaupapa ki te kete kōrero. Mehemea i pai tēnei konei ki a koe, tēnā matarekahia, Waihoki, manatuhia tēnei hongere kia mōhio ai koe hei āwhea iri ai ngā kōnae hou. Ākuni iri ai te kōnae tuatahi mō Game of Thrones. Nō reira, ko te māwhai tēnei e mihi atu nei ki a ngāi YouTube, noho ora mai rā me ngā manaakitanga o te wāhi ngaro.